U fil-fatt din l-intervista tidħol sew mal-ewwel waħda fil-verità għandna magħna lil Kane Said Manager għal Komunikazzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kif inti Kane? Ninsab tajjeb. Is-sena t-tajba. Is-sena t-tajba lilek, lit-tim kollu u lit-telespettaturi. Konna qed nitkellmu fuq quality time. Konna qed ngħidu kemm importanti li l-quality time ikun, kif jgħidu bl-Ingliż, undivided attention, ġifieri l-mobile mitfi, kollox fil-ġenb u l-attenzjoni. Allavolja iċ-challenge illum il-ġurnata qed issir anke biex taqla' lit-tfal, jiġifieri forsi għalina aħna nkunu busy u ngħidu isma' rridu nibqgħu dejjin, imma ngħidu ejja, ejja ngħidu ħa nieħdu deċiżjoni ħa nitfuh siegħa. Illum speċjalment iktar ma jikbru, iktar ma jkunu teenagers, iktar kif ħa tgħidilhom mejn ħa mmorru mixja biex taqlagħhom minnu. Ejja ngħiduha trid tkun kreattiv. Trid tkun kreattiv, eżatt. Trid tkun kreattiv u timxi maż-żmien skont l-età tal-wild tiegħek. Ejja nitkellmu
fuq screen time. Aħna fehimna f'intervisti li kellna qabel fuq screen time. Hemm formola Ma nafx tistax tkun tajba għal kulħadd, ta' screen time adattat għat-tfal? Kemm għandhom joqogħdu fuq screen time realment? Sewwa, sewwa, ara, entitajiet ewlenin madwar id-dinja fejn tidħol is-saħħa fosthom il-World Health Organization, għandek l-American Heart Association u l-American Academy of Pediatrics jaqblu biex nagħti résumé bejn wieħed u ieħor li tfal taħt is-sena, sewwa, l-iscreen time mhuwiex rakkomandat. Prosit.
Imbagħad għandek minn sentejn sa ħames snin għandek screen time ta' mhux aktar minn siegħa kuljum. Okay.
Imbagħad għandek minn ħames snin sa etajiet ta' tmintax-il sena 'l fuq L-iscreen time għandu jkun bilanċjat. Meta tgħid bilanċjat? Meta ngħid bilanċjat.
Oh Mir, meta nisimgħek titkellem. Suġġett kemm xejn antipatku għaliex screen time mhux meta nitkellmu fuq screen time mhux biss social media, mhux biss console gaming. Mhux biss gambling, imma wkoll edukazzjoni. Illum il-ġurnata t-tfal tagħna jistudjaw fuq il-laptop, pereżempju, jew inkella fuq il-tablet, eċċetera. Jiġifieri meta ngħid bilanċjat, meta dak il-ħin li t-tfal tagħna, u anke aħna, inqattgħu quddiem l-iscreen, jekk hux mobile, laptop, tablet, eċċetera, ma jridx jieħu post mumenti aktar importanti, x'jiġifieri, bħal il-ħin, għadek kemm semmejtu inti l-quality time li aħna nqattgħu mat-tfal tagħna. L-iscreen time m'għandux jieħu post dak il-ħin. Issa tgħidli l-iscreen time jista' jkun quality time ukoll? Ħa nsaqsilek fuq jien. Jien jiġu ġranet fejn nagħmel litteralment ġurnata bejn laptop u l-mobile għax xogħli jirrikjedi hekk. Li lejl l-aħħar tal-ġurnata jkolli għajnejja nħosshom qishom għandhom il-ġebel fihom u naf li mhux healthy, imma m'għandix option oħra. Hekk hu. So x'tissuġġerixxi lill-maġġoranza tan-nies li kulħadd jaħdem fuq l-iskrin? Ara, irridu nimxu mal-etajiet tat-tfal tagħna. Kif l-iscreen time bil-kreattività tagħna noħolqu f'quality time. Per eżempju, jekk inti għandek it-tifel jew it-tifla tiegħek tħobb il-console gaming, għaliex m'għandniex nilagħbu mat-tfal tagħna, inqattgħu dak il-ħin f'logħob edukattiv, per eżempju. Jekk nieħdu llum il-ġurnata l-teknoloġija tant avvanzat, iż-żmien tant jevolvi, pereżempju ħafna żgħażagħ, xi ħaġa ġdida għalija personali, isegwu YouTubers pereżempju. U l-maġġoranza tal-ħin jagħmlu ġurnata sħiħa.
Għaliex ma ninteressawx ruħna It-tfal tagħna lil min qed isegwu? Liema suġġetti qed ikopru? U ninteressaw ruħna, ninvolvu aktar ruħna. Jekk it-tifel tagħna qed iqatta' siegħa sagħtejn jara dawn il-YouTubers għaliex siegħa minnhom minn dawk is-sagħtejn ma ninvolvux ruħna f'dak il-ħin ukoll. Isma' x'inti tara, x'inhu s-suġġett, ara x'logħba dik. So meta inti qed tgħid irridu nibbilanċjaw l-iscreen time għall-benefiċċju tagħna fiżiku, għajnejna, fiżikament li aħna ġurnata bilqiegħda ma qed nagħmlu xejn, Għaliex jekk kif qed tgħid inti hemm ħafna minnu li huwa educational, imma xorta ħa nagħmillek ġurnata bil-qiegħda jien quddiem il-laptop hekk inkun qed nagħmel naqra, nirriċerka u xorta mhux healthy. Hekk hu, ara jekk l-attività hi x'inhi ħa nattwawha b'mod eċċessiv hemmhekk ħa nbatu. Inti semmejt mil-lat fiżiku. Jekk aħna jew it-tfal tagħna jqattgħu ammonti twal ta' ħin quddiem screen u x'inhu. Anke għall-edukazzjoni. Ok.
Xorta mhux tajjeb. Hemmhekk ħa jkollok riperkussjonijiet fiżiċi. Per eżempju, nuqqas ta' rqad, uġigħ ta' ras, għajnejn ħomor. stordament, nuqqas ta' attenzjoni, normalment hija attività sedentarja, jiġifieri li inti m'intix tħaddem bħal meta tagħmel sport, jiġifieri inti normalment tirrikorri għal ikel mhux san. Jiġifieri mbagħad nidħlu għal riperkussjonijiet oħrajn bħalma hi l-problema tal-obeżità. Jiġifieri għalhekk importanti l-bilanċ, għalhekk importanti li jkun hemm pjan ta' ħin li għandna nikkomunikawh mat-tfal tagħna skont l-età tat-tfal tagħna għax jekk inti għandek tifel ta' ħames snin mod, jekk inti għandek tifel ta' sentejn mod, jekk inti għandek tifel ta' tmintax-il sena tikkomunika b'mod ieħor. ta' seka.
Inti insemmu vera importanti daw li meta jkunu żgħar it-tfal forsi jkunu fil-logħob u hekk. Meta jikbru mbagħad hemm il-problema tal-logħob tal-azzard. U intom tgħinu u tagħtu għajnuna wkoll u tajjeb illi nsemmuha din illum il-ġurnata għadna kif għaddejna minn festi, kellna ħafna żmien off, jista' jkun li dak li jkun jidħol fih eċċessivament hija waħda mill-iktar L-addictions huma kollha koroh, imma gaming mhix sabiħa xejn. Kif tistgħu tagħtu s-sapport intom? Ara, l-ewwel ħaġa, ma rridx nitfa' l-ebda dell ikrah, ma jfissirx li jekk it-tfal tagħna iqattgħu sigħat f'console gaming, ma jfisser bl-ebda mod li meta jikbru ħa jkollhom il-vizzju tal-logħob tal-azzard. Imma għaliex le m'għandniex nilqgħu minn qabel. Allura iva, il-realtà tal-logħob tal-azzard qiegħda hemmhekk. Illum il-ġurnata iż-żgħażagħ tagħna, anke l-adulti, jistgħu jilagħbu iGaming li huwa logħob tal-azzard online fuq is-sufan fil-kumdità ta' darhom. Jiġifieri Jekk l-attività tkun għaddejja importanti li anke hemmhekk ikun hemm kontroll. Proset. Anke hemmhekk ikun hemm bilanċ. Jekk it-tfal tagħna over 18 years of age ninnutaw li qegħdin jiddilettaw fl-attività tal-gambling, importanti immens li jkun hemm budget stipulat u jkun hemm ħin riservat għal dik l-attività. Għaliex? Għax il-logħob tal-azzard għandek riskji finanzjarji kbar, kulħadd jafha, u jekk mill-etajiet teneri ta' tmintax, dsatax u għoxrin sena nibdew naqbżu l-kontroll, ir-riperkussjonijiet ħa jkunu li huma. Jiġifieri tajjeb li aħna bħala ġenituri niġbdu l-attenzjoni Ma nsemmux in-negattiv biss imma anke l-pożittiv kemm tal-console gaming kemm tal-gambling ukoll. U noqogħdu attenti, noqogħdu b'seba' għajnejn it-tfal tagħna x'qegħdin jagħmlu. Illum il-ġurnata mhux irridu nkunu b'seba' għajnejn fuq it-tfal tagħna biss imma anke fuq il-ġenituri tagħna, l-anzjani tagħna. Irridu noqogħdu attenti għax faċli niżolqu, faċli nitilfu l-kontroll u mbagħad ikun tard wisq.
Di vera kienet interessanti, m'ilux kont qed insegwi din il-lecture u kienu qed jgħidu li isma' llum il-ġurnata kulħadd edikt b'xi mod. Jekk m'intix edikt għall-alkoħol jew għad-droga, b'xi mod jew għas-social media, għal xi ħaġa. tkun u edict issir edict u inti tinduna meta d-din teħodlok il-kontroll ta' ħajtek. Sewwa, orajt, forsi dak li jkun jgħidli le jiena m'iniex edict ta' xejn, imma b'xi mod hemm xi ħaġa li tikkmandak daqqa f'ħajtek. Jien pereżempju filgħodu ninżel għall-kafè l-ewwel ħaġa, qed ngħid ċuċata għandi affarijiet oħra tal-ilma ħżiena, imma bħal pereżempju ġieli ngħid ara naqra jqisu jikkmandani l-kafè ma noqgħodx ma nieħux. B'xi mod ta' addiction ikun hemm pereżempju dejjem u hemm affarijiet oħra li hemm fiha. Imbagħad hemm l-għajn illi jinqasam u jsir ta' periklu. Inti x'parir tagħti lil xi ħadd li qed jarana illi jistgħu jkunu familjari ma jkunx dik il-persuna stess, qed jinqabeż dak il-għajn u qed qisu titlef il-kontroll totali? Ara, l-aktar ħaġa importanti, kulħadd huwa addict b'xi mod jew ieħor. L-addiction tibda timpatta fuq il-ħajja tal-bniedem meta kif għedt tajjeb ħafna inti, tibda tieħu l-post numru wieħed f'ħajtek. Hi x'inhi, jekk hux ix-xogħol, jekk hux l-ikel, jekk hux il-gost, il-pjaċir, anything, jekk jibda jieħu post numru wieħed u tinsa l-affarjiet l-oħra, hemmhekk inti trid tgħid oj, x'inhu jiġri? Trid tammetti li qed tiżbalja u jekk hemm bżonn tfittex is-sapport u s-sapport qiegħed hemmhekk. Il-fondazzjoni logħob responsabbli li jiena nirrappreżenta fejn jidħol il-logħob tal-azzard eċċessiv u anke logħob virtwali eċċessiv noffru s-sapport tagħna permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali 1777. Barra minn hekk għandna wkoll iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt għax saħansitra ssib persuni li jiddejqu, allavolja l-kunfidenzjalità hija assoluta, li jsemmgħu leħinhom. Is-sapport qiegħed hemmhekk. L-importanti li nindunaw li qegħdin nitniggżu daqsxejn bl-attività li qegħdin inkopru u nammettu magħna nfusna li għandna bżonn is-sapport. U li ssib l-għajnuna, dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti u anke jekk intom familjari u qed tindunaw li hemm xi ħaġa ħażina, sibu l-għajnuna u n-nies jkunu jistgħu aħna jkun hawn ħafna entitajiet hawnhekk illi jagħtu l-għajnuna, dal-programm nużawh għalhekk, biex noħolqu għarfien ta' fejn inti tista' ssib l-għajnuna. Anke jekk inti pereżempju familjari u taf li xi ħadd mill-familja tiegħek qed ibati, sib l-għajnuna ħalli tara kif ħa tmur u ddur mal-problema. Dik hija naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti. Il-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta imma il-persuna per se jrid jammetti. Na, at the end of the day.
Għalxejn nippruvaw nagħmlu l-mirakli għal dik il-persuna, Hi trid tammetti u hi trid tagħmel il-kuraġġ magħha nnfisha biex taqleb il-folja ta' ħajjitha. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Grazzi immens kejn iktar intervisti fil-programm Dak li Għodd Għandna dejjem infakkrukom ukoll illi għandna l-paġna Dak li Għodd Gwida l-Ġenituri, intellgħu l-kompetizzjonijiet, intellgħu il-links tal-programmi, artikli biex intom tidħlu fil-paġna tagħfsu like, follow u tkunu dejjem aġġornati b'dak kollu li jsir fil-programm tagħna. Għandna intervista edukattiva oħra, mbagħad għandna persuna ħelwa ħafna li ħad tkellimna fuq terapija partikolari illi hija żeffiena, iżda ħanna naraw dan il-feature ma' Dr. Alexandra illi ħad tkellimna fuq l-appendiċite interessanti ħafna ħa naraw flimkien. Din ir-rokna miġjuba lilek grazzi għall-Fondazzjoni Logħob Responsabbli.